Дыууын дыккӕгӕм сӕр Йесо сын фӕсномыг ныхӕстӕй дзырдта дарддӕр. Йӕ фыртӕн чындзӕхсӕв чи сарӕзта, уӕларвон паддзахад уыцы паддзахы хуызӕн у. Уый йӕ цагъарты арвыста хуындтыты чындзӕхсӕвмӕ рхонынмӕ, фӕлӕ уыдон ӕрцӕуын нӕ бафӕндыди. Ноджы арвыста ӕндӕр цагъарты ӕмӕ сын загъта: «Зӕгъут хуындтытӕн, Мӕнӕ ӕз ӕрӕвӕрдтон фынгтӕ. Мӕ галтӕ мӕ хӕст фосы ӕргӕвстысты, алцыдӕр цӕттӕ у, рацӕут чындзӕхсӕвмӕ. Фӕлӕ йӕ уыдон ницӕмӕ ӕрдардтой ӕмӕ ацыдысты, чи йӕ хуыммӕ, чи та сӕудӕджер кӕнынмӕ. Иннӕтӕ та йын ӕрцахстой йӕ цагъарты, бафхӕрдтой сӕ ӕмӕ сӕ амардтой. Паддзах смӕсты, арвыста йе фсад, ныццагъта уыцы лӕгмарты ӕмӕ сын сӕ сахар басыгъта. Уӕд йӕ цагъартӕн загъта: «Чындзӕхсӕвы фынг цӕттӕ у, фӕлӕ хуындтытӕ аккаг нӕ разындысты. Уӕдӕ ацӕут фӕндӕгты тихтӕм ӕмӕ-иу кӕйдӕриддӕр фенат, уыдон ӕрхонут чындзӕхсӕвмӕ». Уыцы цагъартӕ ацыдысты фӕндӕгтӕм ӕмӕ ӕрбахуыдтой, кӕуылдӕриддӕр сӕмбӕлдысты, уыдоны. Фыд-зӕрдӕты дӕр ӕмӕ хӕрзгӕнджыты дӕр, ӕмӕ чындзӕхсӕв байдзаг фынгыл бадӕг адӕмӕй. Паддзах фынджы адӕмы фенынмӕ куы бацыд, уӕд дзы бафиппайдта, бӕрӕгбоны дарӕс кӕуыл нӕ уыд, ахӕм адӕймаджы, ӕмӕ йын загъта: «Мӕ хӕлар, ӕнӕ бӕрӕгбоны дарӕсӕй ардӕм куыд ӕрбацыдтӕ?» Уый ныхъхъуси. Уӕд паддзах загъта йӕ фӕсдзӕуинтӕн: «Сбӕттут ын йӕ къухтӕ ӕмӕ йӕ къӕхтӕ ӕмӕ ӕппарут ӕддӕмӕ, Талынгмӕ. Уым уыдзӕни кӕуын ӕмӕ дӕндӕгты хъыс-хъыс. Уымӕн ӕмӕ хуындтытӕ бирӕ сты, ӕвзӕрстытӕ та чысыл. Уӕд фарисейтӕ ацыдысты ӕмӕ бауынаффӕ кодтой, цӕмӕй Йесойы ракъахой ӕмӕ йын йӕ ныхӕстӕ йӕхи ныхмӕ фӕцаразой. Ӕмӕ йӕм барвыстой сӕ ахуыргӕнинӕгты Ироды фарсдарджытимӕ ӕмӕ йын уыдон загътой: Ахуыргӕнӕг, мах зонӕм, ды раст кӕй дӕ ӕмӕ Хуыцауы фӕндагы цӕгатмӕ гӕсгӕ кӕй амоныс. Искӕй зӕрдӕ балхӕныныл нӕ архайыс, уымӕн ӕмӕ никӕй хъулон кӕныс. Уӕдӕ нын зӕгъ, куыд дӕм кӕсы, кесӕрӕн хъалон фидын ӕмбӕл ӕви нӕ? Фӕлӕ сын Йесо бамбӕрста сӕ фыдвӕнд ӕмӕ загъта: Цы мӕ къахут цӕстмӕ хъустӕ? Равдисут мӕм хъалон цы хцайӕ фидынц, уый. Уыдон ӕм ӕрбахастой динар ӕмӕ сын загъта, кӕй ныв ӕмӕ йыл кӕй ном ис. Уыдон ын дзуапп радтой. Кесары. Уӕд сын Йесо загъта, Уӕдӕ кесары цы у, уый дӕттут кесарӕн. Хуыцауы цы у, уый та Хуыцауӕн. Уый куы фехъуыстой, уӕд сӕм диссаг фӕкасти. Ныууагътой йӕ ӕмӕ ацыдысты. Уыцы бон Йесомӕ ӕрбацыдысты саддукейтӕ. Саддукейтӕ дзурынц, мӕрдтӕ нӕ райгас уыдзысты, зӕгъгӕ, ӕмӕ йӕ бафарстой. Ахуыргӕнӕг, Моисей загъта, исчи ӕнӕзӕнӕгӕй куы амӕла, уӕд ын йе фсымӕр ракурӕт йӕ усы ӕмӕ цот рауадзӕт йе фсымӕрӕн. Махмӕ уыд авд ӕфсымӕры. Хистӕр ӕрхаста ус, амард ӕнӕзӕнӕгӕй, ӕмӕ йӕ ус баззади йе фсымӕрӕн. Афтӕ рауад сӕ хабар дыккаг ӕмӕ ӕртыккагӕн дӕр, стӕй иннӕтӕн дӕр суанг авдӕм ӕфсымӕрмӕ. Се ппӕты фӕстӕ ус дӕр амард. Ныр мӕрдтӕ куы райгас уой, уӕд уыцы авд ӕфсымӕрӕй уый кӕй ус уыдзӕни? Се ппӕты ус дӕр куы уыд. Йесо сын дзуапп радта. Сымах рӕдийут, нӕдӕр Сыгъдӕг Фыст, нӕдӕр Хуыцауы тых кӕй нӕ зонут, уымӕ гӕсгӕ. Уымӕн ӕмӕ мӕрдтӕ куы райгас уой, уӕд нӕдӕр ус курдзысты, нӕдӕр мой кӕндзысты, фӕлӕ уыдзысты уӕларвон зӕдтӕ. Мӕрдты райгасы тыххӕй уын Хуыцау цы загъта, уый нӕ бакастыстут ӕви? Ӕз дӕн Авраамы Хуыцау, Исаакы Хуыцау ӕмӕ Иаковы Хуыцау. Хуыцау мӕрдты Хуыцау нӕу, удӕгӕсты Хуыцау у. Адӕм уый куы фехъуыстой, уӕд дисы ӕфтыдысты Йесойы ахуырадыл. Йесо йӕ дзырдӕй саддукейты кӕй басаста, уый фарисейтӕ куы фехъуыстой, уӕд ӕрӕмбырд сты иумӕ. Уыдонӕй иу, динамонӕг, Йесойы къахгӕйӕ загъта: Ахуыргӕнӕг, Моисейы ӕгъдау сӕйрагдӕр фӕдзӕхст кӕцы у? Йесо йын дзуапп радта: Уарз дӕ Хицау Хуыцауы ӕппӕт зӕрдӕйӕ, ӕппӕт удӕй ӕмӕ ӕппӕт зондӕй. Уый у фыццаг ӕмӕ сӕйрагдӕр фӕдзӕхст. Дыккаг дӕр уый хуызӕн у: уарз хионы дӕхи куыд уарзыс, афтӕ. Моисей ӕппӕт ӕгъдауӕн ӕмӕ пехуымпарты ахуырадӕн ацы дыууӕ фӕдзӕхсты сты сӕ бындур.
Фарисейтӕ куы рымбырд сты, уӕд сӕ Йесо бафарста. Цы хъуыды кӕнут Чырыстийы тыххӕй? Кӕй байзӕддаг у? Уыдон ын загътой, Давид!
Йесо сын загъта. Уӕдӕ Давид сыгъдӕг удӕй разӕнгардӕй цӕмӕн хоны хицау? Мӕн афтӕ куы дзуры. Хуыцау загъта мӕ хицауӕн: Сбад мӕ рахиз фарс, цалынмӕ дын де знӕгты дӕ къӕхты бын ӕрӕвӕрон, уӕдмӕ. Уӕдӕ йӕ кӕд Давид хицау хоны, уӕд уый йӕ байзӕддаг куыд у? Ӕмӕ Йесойӕн никӕйы бон уыди дзуапп раттын. Уыцы бонӕй фӕстӕмӕ йӕм бафӕрсынмӕ йӕ ныфс ничиуал хаста.